Kawuono. Adwa ni mondo mi kwong inyis jopiny to in iluongi ni ng'a?
An iluonga ni Elisha Otum. Elisha Otum.
Yes. Mano nyinga. Ah. Kata Elis Merchandise. Elis Merchandise.
Yes.
Karibu sana ndani ya show. Uh, kawuono wadwa ni mondo mi wawuoe e weche moko ma bende osebedo ka tago ji sana sana nikech uh, Mokwongo kabisa darum ng'e ni to in tich mane mitiyo?
An uh, Nairobi ka. Mm. I'm a graphic and designer. Graphic and designer.
Yes. Uh.
And that's what I do. Uh. Mane tija matimo atimo graphics, a design, uh. atimo printing. Ingeni ki ki ki wacho ni graphical designer ingeni seche moko ibiro yudo kata kamine madala ka. Ok nyalo elewa ni graphical design samoro ng'ato nyalo wacho ni yawa nikech ingeni luo be ni jaluo en ng'ama yo, jaluo en ng'ama ibiro winjo konyisi ni graphical design to samoro kata wachno udhi opondo en kata ng'ama luoko cho. Koro elesawa Mondo wang'e ni girafi kanisa en en en man gi dholuo. Okay, gi dholuo.
Yes.
Watu watu ni graphic and design ngama graphics o min ajagoro. Oh yeah.
Ajagoro anyalo golo suchi ni kaka ilno. Mhm. Mm mhm. Mm makete t-shirt ni pap. Yes.
Anyalo timo branding mora mora mi dono timni. Yeah.
bed ni en t-shirt Mhm. bed ni en banner Yeah. bed ni en poster Mhm. mani tija matimo na roika Oh, yeah. yes To tijni uh, ne chako karang'o? tijini uh, Isetime for how long? tijini asetimo like uh, mine is my fifth year Your fifth year.
yes Uh-huh. doing it Matiende sani koro in gi higni abich. An gi higni abich. Mano koro iluongo ni in gi experience. Yes, I'm Mar five years.
Mar five years. In this job. Yes.
hey, koro tijni isetimo kuonde mage? Tijni asetimo ne joma opogore opogore. Yeah. Eh, mabe samoro ok anyal ok anyal able mondo amention ni ng'ato ka ng'ato kata yeah. kampuni yeah. asetiyone asetimo ne companies mopogore opogore kendo ng'eny. Asewinjo ka jomoko temo mitewinjo ka ikuodho ni eh, most of the t-shirts ma Fredi Jakadongo orwako ema jalamo tiyo godo uh, uh, Sinda uh, Okima Kadore Prince Inda ina miloso. Koro okang'e ni samoro mano e gire ikoso ji wacha wacha. Mano en adiera. Mhm. Ma ka iwinjo kamano, mhm. to mano machielo en samoro jok moseti jok masetiyo negi. Mhm. Apane mosebedo ka wacho about that. Yeah, machane but en gima adier.
En gima adier. Yeah, asetiyo ne jogo kata kipenjo gi. Gibro nyisi na setiyo. Machane t-shirts ma girwako mondik seche moko ni wija pek pile mag Musa Jaka dala mane doko dik ne jo Iman Nyar Soja Nyar Soja lam no maber okoth jarapogi aha mago gik masebedo katimo to
nyaka ichak timo tijni pek mane misebedo ka i- i- iyudo kuom tich nikech ing'ani tich bende nyaka bed gi advantage kod disadvantage yes pek mane ma samoro iwinje kata e e- e tich mitiyo Pek ma asebedo ka winje mhm. nitie nikech tich moro amora nyaka bed gi challenges. Yeah, Samoro kaka an designer, mhm. agolo design ne ng'ato. Mhm. Ng'ato kasino bende Elis, orna design mara. Yeah, yeah. Itimo kamano kisetieko tich tiorone. Then kiseorone yende pok ochuli. Yeah. Kapok ochuli kare ng'ani osekawo tich kendo yes. osemiyo ng'ama chielo mm. with your design yeah. pok ochuli tiji mi tim mi golo ne chama wacho ni seti wona gi miluongo ni atwa atwa seti wona atwa kata ko pono dwaro uh, design moro design iseti wona that atwa then onyisi ni orne kongo confirm kongo confirm koro kiseorone To en eh, kaka ioro ne cha kar timo confirmation mondo mi omi tich yeah. to confirmation en miyo kawo picha to miyo ng'at machielo koro timo ne yes. at a lower price. Mano gima nosetimore na kata ma recently ok adwa na mention nyinge ka mm -hmm. ong'ere yeah. ong'ere uh -huh. ma jo kadwa na mention nyinge ka yeah. nikech uh, Ang'o maduong' to mago tije mago gik ma nyaka Kristo mago gik ma nyaka bed kamano.
Mana adier kabisa to in jakanye mokwongo. An uh, ajakindo be. In jakindo be. Yes. Kindo be iwuok kanye? Awuok Simbi.
Simbi. Yes. Iwuok dalawa.
Ah. Yes.
To ing'eyo tich ka kaluwore kata gi tich mitimo ni. Mm. Jomoko nyalo gombo ng'eyo kaka sana sana slay queens. Ng'eni slay queens ohero joma otwere ka um kamano. To kaluwore gi tich mitiyo, nikech in brand, biro yudo ka slay queens samoro nyalo wacho ni yawa, does the person ask again for the wife? Mm. Does the person ask the wife or see, see, see, for yanga? Yani, ni ng'ama fili. Koro ng'e ni kanyo ibende nyaka iel e sawa matin to in in ng'ama sani gine imenyo you are searching and eh, mingling koso in sawa koso in gi mitoto miket e ot
kanyo tek ahinya gi tija matimo ji mano nan Ah, Uh, I'm very very open eh? mhm. ang'ama nigi Dhako. In gi wife.
An gi wife gi nyathi achiel. Yeah. Yes. That's good.
Matini koro Slay Queens mawinjo watemo nyiso ni kamoro amora ma untie Elis Merchandise the brand sani eh, en ng'amo otwe e ot ma kik utemnu gini message ok iora ora kaka iparo koro please Apani mano not jok man gi kalam inyalo ndiko piny. This goes direct to the slave queens. Uh, penjo machielo manyalo penjo. Uh, aneno kaka itweri. Suti nyiewo pesa di. Kulingana gi kaka irwakori gi tich mitiyo sut kama kende
sut kende ng'eni ji nyalo gombo ng'e dechi yeti bi na luisa lifestyle yes yes ya kaka koro ko imere gine ka kitwiri madit sa kende apani watu pesa mang'eny to bato kadwa wacho inyalo nyiswa ni confirm kuomi

Igeni is marginalized. Okay. Igeni opi modhiangi suit. Igeni igeni dala koponi kwa wacho ni koro in dala. Tinyiso inyiso inyiso wuonu. Ni baba suit minana rwako ni this is uh, eh, 12000. Ing'eyo nyalo kata go ibirugo. Okonya. Nikech kopara para ni gima nyathino rwako ni 12000. Mani ng'eno ong'iyo koni 12000 ing'eni koponi miyo wuonu dala. Mano kopo ni en abila mar diek, mano oluos diek apar gariyo. Ineno? Ting'eni mano pok awuoyo wuocheni. Pok iwacho wuoche, mano mana sut kende, macho ne long gi koti. So ati pok iwuoyo, pok iliedo. Being a lawyer is a, is a lifestyle. Being a lawyer is a lifestyle, yes. Kolon mane migoyo? Be itiyo gi kolon kata spray moro amora mitiyogo kata iluongo ni ginene? Uh, perfume wan joma chon wan ing'e ni watiyo gi yolanda ne watiyo gi gine ne cobra sani ing'e ni perfume mutiyo go beche rach in itiyo gi mano design atiyo gi design of uh, perfume uh -huh. but mara, no, is, mara is not that expensive oh, uh, yeah, ing'e ni kaka an uh -huh. ahero tiyo gi Perfume moro ma maembe. Ma ok okech ahinya. Yani en gima en gima nyalo dhigo kamoro. Eh. Pod ochiem ji ok bed jal moro marach. Yani ne en gima gundore ni duong' to be ok odum. Ogundore ni duong' to be ok odum. Yani okeli oywayi kendo oywayi onyalo golo ng'ato kiumbani to okelo iri machiegni. Machiegni.
Somebody enter ka. Yeah. Ng'ato nyaka be nokalo ka. Ng'ato nyaka be nokalo ka. Mano is the kind of perfume mitiyogo. Yes.
Kuom uh, jothumbe mag joluogi to jathum mane mihero? Kata mihero mili. Ng'eyo jaluo bende ng'ani ng'ani mohero nyadhi mohero mihero. Okay, jipona penjo mipenjo no to tek dwoko matin. Mm. Lakini hero rumba kosoano. An uh, personally. Mm.

Koro an onyalo wacho ni jogi duto gi an an fan gi giduto. Ok ayiero. Yes. yes. Okay.
To penjo ma apani manyalo penjo ma apani koro wachiegni nikech eh, shone aneno ka koro wachiegni gi ka nitie ng'ato nyalo bedo gi chuny mar gombo ni mondo bende obed kaka Yes. Bedi ambaye en bende onyalo timo eh, the, the same kind of designs ma en timo. Bende in gi thuolo mar puonjo ng'ato gima itimo ni mondo mi at least ng'ato bed ong'e.
The problem penjo me penja no en penjo mano be no ewa sechako go lakini an personally an gi chuny mathuolo. Ah, ahero Jok machako.
Yes.
Seche ma ng'ato nie ot kapok ochako tich ok inyal realize ni ng'ani can do this kind of job miti. Nyaka obi motimo nade? Mochako engage himself ochak ichak ochak timo gik ma maybe samoro inyise 1 2 3 yeah. but ng'ato nyaka chak from somewhere kata an kane pok akoro abedo professional kaka sani koro an yeah. I passed through someone. I carried lwet ng'ama chielo mondo mi nabed on my own. Achako through someone. Eh, koro ng'ato kik luor. Tich sama ichako nitie challenges. Yeah. But challenges are there to make you strong. Yeah, that's true. Strong. Strong. Nitiere bende jok ma iyudo ka nyalo gombo mondo mi obed kod namba ni ok ang'e ni in gi business namba ma samoro kata kopo ni miyo jopiny nikech nitie jok manyalo wacho ni agombo mondo mi andhi nyathina obed kaka Elis agombo mondo mi at least amo timna one two three kata los kar lewni ma kama kama kaka eh, those kind of designs mane wacho meki koro kang'e ni nyalo miyo gi namba mondo at least gi business namba mari ma ng'ato nyalo manye godo to nyalo wuoyo go one on one Okonyo bana uh, namba nanyalo chiwo uh, onge limitation moro amora Yeah. anyalo miyo even my personal number Yeah. ng'ama samoro dono timne tich moro Yeah. ng'ama samoro dono ng'e the kind of job matimo Mhm. samoro ji nitiere gi intentions mopogore opogore Mhm. samoro ng'ato dono ng'e tich matimo and all that Yeah. Koro mana gombo ni mondo gi ing'i kamera ni mondo ing'i gi namba. yes

ochiko dholuo yatek ochiko abiriyo eh. ochiko wachne gine wachone gine namba to koro gi dholuo ok namba na minyalo yudago e safaricom line en nono abiriyo eh. achiel eh, wacha wacha gi kisungu ang'eyo Angeni ngeni ne luo bedo welo ma kore gi kisumu kama it's okay. So ne gi kisumu ma hero mondo kuro. 0710 0710 840 840 879 879.
Yes. Mano namba mar Aries uh, merchandise ma ipani nyalo yude godo kopo ne dwaro deal kod business moro mora kata idwaro ni mondo wuo kode o advice maybe kopo ne idwaro ni mondo mi tim gimoro onyalo advice through that. Yes. Kata namba mar

ma kawantie kawuononi iluongo ni Being Alone is a Lifestyle. I'm your host, Sir Wendy Paranan. Kawa pok watieko. Yes.
Eh, en wach mane kata advice mane ma dimi jok ma gombo mondo mi obed kaka in kata ng'ene jok ma pod somo bende to gigombo ni mondo gin bende ka gitieko skul to ginyalo bedo kaka in from those uh, kaluwore gi kuma ikale michuno nyaka Advice mane inyalo miyo? An advice manyalo miyo jowinjo kata jok maneno en ni kik iluor chako. Chako is very very important to everyone madwaro ni mondo otimre nade? Otim biashara moro amoro kata mondo otimre nade? Ong'e tich. Seche michako means ni you are heading somewhere. To heading somewhere no means ni you are growing. Seche mi grow Ok ing'i chien kama iwuoke yes. omoni. Mm. I focus mondo ichino nani? Intiere gi target mari kama idwa ni chope. Yes. Iwinjo? Mm. Kata an pok achopo ji pano nani. Yeah. Nitiere a lot ma onego bed atimo. Pok achopo kama adwa timo nani? Achope. Koro chako no seche ma ng'ato chako it creates a room mar ni this thing you can do. Yeah. Koro an gima daher nyiso jogo ni bwana tich moro amora mitimo Kik iluor. Bora ni iyudo pesani, inyalo timo one two three gi pesani no, ijipanga and all that. Nyasaye ma yawo yore duto, gimoro amora motimo, you put God before everything else. Mano gima nyalo nyiso ni jowinjo. En mana kamano ni para moga jon kamoro moro mantie kata kamoro moro minenowa ma iluongo ni being a, being a law is a lifestyle ma bende okeli kod Sago ji parona. Ka mogik na dwaro mondo mi anyisi ni mondo mi nyis gi uh, eh, jopiny kata jok ma neno sai ni duka mari kata kama inyalo yudori en kani e Nairobi kae.
An uh, atiyo town. Yeah. A street miluongo ni Mfangano Street. Mfangano Street. Opposite Nat headquarters, uh mhm. -huh. Equity Bank. Yes.
Sunbeam Shopping Complex. Yeah.
Opposite uh, uh, KNUT building. Yeah. Third floor.
Mm -hmm. Room number T8. T8. Yes. Erokamano ahinya ni kwa Mungu ajuana pane wagik mana uh, wachopo e giko mar chenro marwa ma kawuono being a low is a lifestyle. Kwa kamano to wachako ne kendo odiochieng' machielo. Karibu sana ndani ya studio. Thank you so much.